Chii chakaita kuti Paul Matavire panguva yaakazoshaika ashaike ava bofu iye akazvarwa achiona? Chii chakaita kuti Paul Matavire azopedzisira upenyu hwake ava kugara kumusha achifudza mombe after nguva yeland reform? Tichataura also about upenyu hwakararama Paul Matavire, vanhu vaakakura navo munharaunda and also chakakonzeresa rufu rwaPaul Matavire. and also paakachengeterwa achigara kumusha if it's your first time to be here please do subscribe to our channel please don't forget to ring the notification button kuitira kuti patinoposta next video ndiwo unoita wekutanga kuona video redu also please do comment and like motiudza the next artist wamuchada tikave asi zvanhasi tichange tichitaura pamusoro peupenyu hwapuwo matavire Paul Matavira akazvarirwa kuRutenga munzvimbo yeMwenezi vazhinji vanoziva kuti iri mudhistiriti reMberengwa mugore ra1963 musi wa3 August asi chinoshamisa paupenyu hwaPaul Matavire munhu akazvarwa achiona risiri bofu asi akazopedzisira apofomara asi chii chakakonzeresa eh, kuti Paul Matavire azopedzisira ava bofu Zvinonzi Paul Matavire paakazvarwa achikura aiva mwana aitoona zvese zvinoitwa neanoona mwana iye Paul Matavire aizviitawo. Sematauriro aiita mai vakamubereka vanoti Paul Matavire paakatanga kurwara nechigwere chake chakazoita kuti apofomare havana kuziva kuti chii chaikonzeresa ah, kupofomara kwapo matavire zvinoita kuti mai vake ah, vakazopedzisira vadana tete vaive hanzvadzi ah, yababa vapowo matavire kuti vaone kuti chii chiri kuitika pamuzukuru wavo asi zvese zvavakazama vakambozama kufamba naye powo matavire kuti vange vachiona kuti chii chingava chichinetsa ah, mwana asi zvakashaya basa vakatora nguva yakarebesa vasina kuenda naye kuchipatara kuti aone kuti chingava chii chiri kukonzeresa sematauriro aiita mai vake vaiti mwana aingochema achikwenya maziso achichema achikwenya maziso maziso achingobuda musodzi zvekuti nyange ivo vaitokahadzika kuti vazive kuti chingava chii chiri kunetsa mwana pavakazoenda naye kuchipatara ndopazvakazoonekwa kuti paul matavire anga ane condition yeglucoma inova iyo inokonzeresa kupofomara kana kuti inokonzeresa kushaikwa kweeyesight paul akazoita bofu ava nemakore mangani paul akaita bofu sematauro hazvo zvichinzi akaita bofu asati atanga kuenda uh, kugrade 1 eh, ari kunzi paul matavira akaita bofu achiri mucheche zvinosiyana nemastatement akanyanya kutenderera uh, makore akare anoti paul matavire akazoita bofu ava ne12 years paul matavire akaita bofu asati atotanga kuenda kuchikoro kugrade 1 Vazhinji vanoti zvinoreva kuti kutaura nekuimba kwaita Paul zvinoita semunhu anoona inyaya yekuti akamboona ah, kwenguva yakareba vazhinji vachiti ah, kana munhu akamboona kusvika pa12 years anenge akutonzwisisa Paul was a creative genius wekuti chese chaaivisualiza mupfungwa dzake aikwanisa akuchitranslata kuti chiuye chiite chipenyu. tichida kuzoziva kuti Paul zvekuimba akazotanga gore ripi. Paul Matavire haana kukura kana kugara paJairos Jiri. Akatozoenda kuJairos Jiri Paul Matavire paakanga apedza chikoro. Vazhinji vanofunga kuti pamwe Paul Matavire akadzidza pajairosi chirikanota akagara uh, paimba yaichengeta vanhu vanoita zveurema uh, yaive ichitungamirirwa uh, navajairosi jiri aiwa kwete uh, paul matavire akadzidza grade 1 yake pamusume achizoenda pakapota school of the blind paanova paakaitira uh, kusvika grade 11 Ah, zvinofungidzirwa kuti iye paul matavire akazoita a level yake kufletcher uko kunova kwaakazosangana ah, netimu yejairos jiri ah, kuti azokwanisa kujoina bhendi rejairos jiri zvinonzi izvone paul paakazojaina bhendi rejairos jiri akaspotewa achiimba zvinoita kuti vazove neshungu yekuti ajoine ajairosi jiri band but by then uh, iye paul mataviri anga asingaimbi nziyo dzake aiimba nziyo dzainzi macopyrights panguva iyoyo uh, dzavana bob mali nana peter tosh asi panguva iyoyo uh, ndofungidzira kuti mazuva ano takumati uh, macover songs but by that time ainzi macopyrights ndopavakazoti aiwazve naiwe haukwanisi here kufamba nesu hatichiridza uchiimba hako macopyrights iwawo hazvina kuvatorera nguva yakareba up until aivopo vapowo matavire vatanga kuzokomboza hadzavo nziyo vachienda kumastudio kunorekodha varobert zengeya vaiva amaneja webhendi rejairos jiri panguva iyoyo vaivewo zve muzukuru awava Jairos Jiri ndiye akazoenkareja avapowo matavire kuti vachipinda nedzimbo dzavo sekuti nzimbo dzavo adzainakidza plus dzaikwanisa akurileta nemusic yevanhu vemuno muzimbabwe zvichireva kuti vanga vakufanira kurega akuita macopyrights vazhinji vangada kuziva kuti chii achakazokonzeresa kuti bhendi rejairos g riri fomewe bhendi rejairos g iri rakazofomewa eh, mugore rekutanga tanga maearly 60s eh, richiri kunzi uh, sunrise aquela band kana sunrise aquela kings patime iyoyo bhendi iri rakatangwa nanafanyana dhuve vaiva vakakurira uh, kana kuti vaigara uh, pajairos g iri padzimba dzaive dzavajairos g iri dzavaichengeta vanhu vairarama neurema panguva iyoyo Jairos Jiri akazoti aiwa tabudirira zvino uh, kuti tinge tichichengeta vanhu vanorarama nehurema asi tozivikanwa sei uh, nenyika yese kuti ndozvatinoita ndopavakazofunga kuita idea yekugadzira band ende vana fanyana uh, dube patime iyoyo ndo vaiita uh, zvinhu izvozvi izvi uh, zvekuimba but pa that time again sematauriro andamboita vaiita music yemacopyrights vasati vakuita uh, music yavo Dzimbo dzakawanda dzaPaul Matavire dzatinoziva dzakaprojusiwa achiri kugara kana kuti achiri kuridza ane bhendi reJairos Jiri. Vazhinji vanoziziva kuti panguva yakazoshaika apo Matavire akanga akuridza oga paakafoma rake bhendi. Asi chii chakakonzeresa kuti Paul Matavire azofoma rake bhendi achibuda muJairos Jiri? Mugore ra1989 naVaPaul Matavire vakasungwa pavairidza kunzvimbo yeChiundura uko eh, vachipomerwa mhosva yekunzi vakanga ah, vabata chibharo ah, musikana zvinova zvakakachamadza vazhinji vachiti ko munhu anoona akazobatwa chibharo sei ah, nemunhu asingaoni chii chakakonzeresa ah, kuti munhu asingaoni azochiva kusvika panzvimbo iyoyo yekubata munhu anoona chibharo. Panguva iyoyo vapo matavire vakange vachifamba nemukomana ainzi Peter wavairidza naye kuband anova iye akazorora one of the band members ainzi Shanangurai. Chii chakazokonzeresa kuti ah, Paul Mataviri azoramwa kushanda ah, neJairos Jiri paakazodzoka kubva kujere ah, mugore ra1993 apiwa pardon nevainzi vaEdison Zvobo panguva iyoyo vakati aiwaka munhu ari kurarama neurema hangarambe ari mujere eh, pavakabuda ipapo vakadzoka bva vanotora nevamwe vashoma ah, vavainyanya kuwirirana navo ah, kujairus jiri bva vafoma ravo band but chii chakanyanya ah, kukonzeresa kuti varwadziwe kusvika pakadaro zvinofungidzirwa kunzi jairus jiri foundation yakaramba kubhadharira vapaul matavire bheu raikwanisa kuti vakwanise kugotongwa havo ah, vari kumba eh, panguva iyoyo vachida kuzama kusazviassociata ah, neumbarasment hwanga hwavapo panguva iyoyo asi pakazobuda avapo ah, matavire vachidzoka paya vakabva vareleasa ah, album rainzi back from college rinova rakanakidza kazhinji asi ipapo ndopakatangawo downfall yava po matavire vanhu vazhinji vanga vasasanyanye kuvafarira semafaririro avaimboita chingava chii chakaderedza ah, mbiri yavaPaul Matavire pavakazobva kujere. Zvinonzi nevanhu vavaishanda navo vaPaul Matavire vaifarira zvisingaiti ah, kumwa zvinodhaka zvekuti vaiti kana vaguta havo ah, vaizomboti rasikei mukutaura. Hanzi kazhinji kacho mamaband members avaitozopedzisira vakuramba kushanda nebhendi ah, nekuda kwekuti kana mukuru vakoriwa hanzi vaikoriwa zvemachokwadi vachitaurawo futi ah, zvemachokwadi asi zvizhinji izvi zvaitaurwa nemaband members avakamboshanda navo ah, pane rimwe gore hanzi vatongai mwoyo vakatombozama ah, kutaura ah, navapo matavire kuti varege kunyanya kuramba vachiita zvechikari pavaitarisirwa kuti vaende kunopefoma Ah, kuuk panguva iyoyo remember vapo matavire ah, mugore ra1989 iroro ah, before vazosungwa vachipomerwa mhosva yekubata chibharo eh, vakatomboenda kueurope tour nevamwe vaimbi vaikwana kusvika 11 vakanoridza zvaidadisa mugorero ra1989 asi paakurongedzowa kuti paite world tour yechipiri ipapo ndopanonzi uh, vakazosungwa vakaenda kujeri tichiita fast forward uh, panguva yakanga yakurarama uh, vana tongai moyo vachiita zvemumhanzi uh, panga pachangobuda nziyo inonzi samanyemba iya hanzi zvinonzi vatongai moyo vakatombozama uh, kutaura navapuwo mataviri kuti uh, mukoma wangu onaika zvamakuramba muchiita chikari chichava kukanganisa kana kuvhiringidza basa sekuti pamadays iwavo hanzi vaiita marehearsals ekuti vaiende kunopefoma kuuk and mukoma paul vaitongotamba nechikari chete ah, vasingatombodi zvese zvekupractice hanzi pavakaudzwa kuti tongai mwoyo ndozvaari kuzama kuita eh, kuti kuvadzoreredza hanzi iye akati zvemagitare ndakazvitanga munin'ina wangu usati wakumbotarisira kuti uchaimba e, zvinoreva kuti a, ah, vakanga vasingadi kutsuurwa panguva iyoyo ah, munguva yehondo yeminda Ah, vapawo matavire vakapiwawo munda ah, kunova kwavakazoshaikira asi ah, vasati vashaika panguva iyoyo vapawo matavire vakatomboita out of the radar ah, vachigara kumusha ikoko vachitenga mombe dzavo vachitenga mbudzi ah, vachivaka pamba pavaida kuzogara asi unfortunately ah, vakazochaika imba iyoyo isati yapedza kuvakwa asi chii chakazokonzeresa rufu rwavapaul matavire tisati tasvika ipapo ngatimbotaurai pamusoro pezvealbhamu ravakapedzisira rinonzi Zimberemoto rainyanya kutaura ah, nezvekondisheni yevanhu vanorarama ah, neutachiwana ah, hweHIV and AIDS. Eh, nziyo idzodzodzo dzakachinja maonero evanhu vazhinji nevanhu vechidiki venguva iyoyo kuti vachinje mafambiro, maitiro nemaonero avanoita nyika. Albhamu iri vakarirekodhera kuSouth Africa. Eh, tinoziva tese kuti rakaficha vamwe vaimbi vainetsa. ah, panguva iyoyo vana fredi gwala and eh, nziyo idzodzodzo dzakanetsa even title track yacho ah, zimbe remoto asi vachizobva ikoko kusouth africa eh, vachidzoka kuno kuzimbabwe vachizama kuda kupedzisa imba yavo vachizama kupusha sekuti zita ravo ranga rambonyarara ah, mumasecos ah, vapo matavire vakazotanga kurwara asi vazhinji vacho ah, vanofungidzira kuti vapowo matavire avakarwara ah, nezvatinofungidzira kuti ndozvinouraya ah, vaimbi vese asi according to family vanoti vapowo matavire vakangotanga kuita munhikwi nekuzarirwa kusingaperi zvinova zvakavashusha kwemazuva nemaweeks nemwedzi mishoma shoma before vazotisiya so vapowo matavire vanofungidzirwa sematauriro azvinoitwa nemhuri kuti vakashaika nekunzwa munhikwi.